Чүпрәле мишәрләре каршы алабыз. Хәлләрегез ничек, егетләр? Аллага шөкер, яхшы.
Ярый, бу уеннан нәрсә көтәсез? Матур, батыр, көчле уен көтәбез, кәп зиңеп чыгарга уйлыйбыз.

Форс-мажорлар килеп чыкса да, тоттың да аны алып аттың. Алдан ук кисәтәбез килә, пабучылык эффекты бар. Бик тиз аңа яләшәсең. Мяу. Чүпрәле мәче тутыргычы. Өйдә любой хайванга килешә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! Сезнең каршыгызда Чүпрәле мишәрләре! Без бу татар КВН лигасында бердәнбер мишәр командасы, Шуңа күрә, бездән, цин мишәрләрдән, сезгә бүләк! Нияз, чыга! Нәрсә бу? Чирек? Чирек финалга, чирек кисәк. Ярым финалга яртысы була. Финалга виз була инде ул. Менә шунда булган инде. Ә булса бар, кертеп бәр.
Хөрмәтле тамашачылар, хәзерге заманда бик күп төрле приложениеләр һәм шундыйларның берсе Мишәрский переводчик. Карале, дустым, әйдә кафега барып ашыйк әле, үләм ашыйсы килә. Синең счетка барып кафега ашап килик әле.

Сез беләсез инде, ашта әбиләр балаларга садака өләшәләр. Күз алдыгызга китерегез, ашта булган хәл. Бисмиллаһи-рахманир-рахим.
Әлхәмдүлиллаһи. Әй улым, мә сиңа садака. Рәхмәт, рәхмәт.
Бисмиллаһи-рахманир-рахим.
Мә сиңа садака. Рәхмәт, рәхмәт. Син нәрсә соң, улым, минем хәерем, хәтерем юк дисеңме әллә? Әйе.
Дөрес, улым, ә сиңа рәхмәт.
Һәрбер ир-ат мондый ситуациядә булганы бар. Нинди дисезме? Карыйбыз. Карале, тагын яныма килдем, мин сиңа әйттем килмәскә яныма. Мин үзем беләм кайчан барырга, кайда барганымны. Пакыч, күземнән югал!
Кем иде ул? Җан кисәгем дустым футболга чакыра иде. Хәзер нәрсә футболга барасың инде? Юк инде мин сине генә кая барайым? Һәрбер туйда бар шундый гаилә, кайсылары үз балаларын яшьләрне котларга мәҗбүр итә. Хөрмәтле Фәридә белән Гүзәл. Хәзер безнең Ибраебыз сезне туй көнегез белән котлап китәчәк. Әйдә. Мин сезне... Мин сезне... Хыялы, хыялы. Туй көнегез белән... Туй көнегез белән... Җавызыммы дим? Тәбриклимен, тәбриклим, тәбриклим. Тәбриклим. Без дә әти әткә сүзләренә кушылабыз. Әйтә әтте мин сиңа соңгы рюмка лишь дип. Әйдә, әйдә, әйдә.
Фитнес клубта булган хәл. Исәнмесез, мин фитнес-инструктор. Сез приседаниены дөрес язгансыз. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм. Әйдәгез. Так, менә болай кулларны җыябыз, име? Әйдәгез, бер. Әйе.
Ике.
Әйе.
Өч.
Әйе.
Исәнмесез. Мин главный фитнес-инструктор.

Борын-борын заманда, качан Рубин уйный белгән вакытта, яшәгән ди бер мишәр. Бик, бик хитрый булган ул мишәр, һәм шаян бул мишәр. Барган ул бер заманны туйга, яшьләрне котларга. Аның кесәсендә булган конверт. Яшьләргә биргән конвертны. Но конверт пустой. Бу нигә кирәк инде хәзер?

Ошадымы сезгә? Жюри әгъзалары, нинди смайликлар куясыз бу юлы? Так, Ренат елмая, Илнас елмая. Алмаз абый елмая, Ленар елмая һәм Айваз да елмая. Менә бит, менә бит. Бишесе дә елмая торган смайл. Алмаз абый. Ничек елмаймыйсың инде? Конверт бирделәр бит.

Алар кемгә бирделәр? Сиңа бирмәделәр бит. Алмаз абыяның эшендә акча түгел, ә разминкада булачак сорау. Ярар, карарбыз. Сезнең арада мишәрләр юк, менә сразу күренә ансы. Минем хатым мишәр.
Ярый. Зур рәхмәт, Илназ. Егетләр, миңа калса, белмим, менә шәхсән үзем, бәлки барлык жюри әгъзалары бик зур натяжка белән куйдылар әлеге Смайлны, миңа калса. Менә шуны онытмагыз, яме? Ахыргы бер өч номер коткарды миңа калса. Башы нда куелган номерлар мине Смайликның елмаймаганын куерга дип фикер бутырырганы. Менә ахыргы өч номеры коткарды. Егетләргә кушылам.